Albert Marshall laqa' l-istedina tagħna sabiex ikellimna fuq it-teatru f'ħajjet il-poeta magħruf bħala l-Mulej. Is-sehem ta' Mario Azzopardi l-Mulej fl-istorja tat-teatru Malti Hija seminali. Seminali għaliex Mario aktar milli kittieb għat-teatru huwa edukatur fil-qasam teatrali. Mario għamel xogħol imprezzabbli mal-istudenti tat-teatru Malti u dan ma jinkludix għax Dak huwa kapitlu importanti għalih, xogħol li wettaq bħala l-mexxej tal-Iskola tad-Drama Nazzjonali. U Mario kien responsabbli għall-internazzjonalizzazzjoni ta' ħafna mix-xogħol li ttella' mill-istudenti tal-iskola li kien imexxi. u dan kien importanti għaliex ħafna mill-atturi żgħażagħ li jista' jkun li llum sparixxew imma wħud minnhom baqgħu għaddejjin 'il barra minn xtutna. Jiena ma' Mario ħdimt b'mod intimu ħafna fit-tlugħ ta' ħafna produzzjonijiet, proġetti ta' teatru edukattiv li siefru barra minn Malta flimkien ma' dawn l-istudenti għadhom fil-istadju formattiv tagħhom. Ix-xogħol li kien jagħmel Mario f'dan il-qasam u lili kien idaħħalni biex nipparteċipa fil-ħolm tiegħu huma fuq diversi proġetti importanti. Fosthom insemmi xogħlijiet li kien jagħtini abbozz tal-idea tiegħu u jħalli f'idi biex nevolviha ħalli ntellagħha mal-istudenti. Xogħol ieħor importanti li Mario u jien flimkien ma' għalliema oħra li kienu jgħinuh

naturalment bl-Ingliż, li kienu parti essenzjali minn repertorju Malti fit-traduzzjoni Ingliża ħalli l-istudenti jkollhom il-materjal biex bih jidhru f'dawn l-eżamijiet għat-Trinity College u l-Lambda. Mario kien importanti wkoll Fil-qasam tal-traduzzjoni teatrali kien iqisu bħala xogħol importanti li t-teatru Malti jiddakkar minn espressjonijiet teatrali barranin. U allura permezz tat-traduzzjoni Mario għen biex ir-repertorju tat-Teatru Malti Istana permezz tat-tlugħ ta' kittieba importanti bħal Ibsen pereżempju jiġini f'moħħi u lil Hedda Gabler u ħafna awturi oħra klassiċi li Mario kien importanti għalih li jġib 'il quddiem permezz tal-ilsien Malti. fit-traduzzjoni. Ngħid b'kull modestja li il-mod kif jiena kont nieħu s-sogri teatrali tiegħi kienu jogħġbuh. Mario dejjem kien ribell, dejjem kien jaħseb barra l-kaxxa u allura jien kont noġbu għaliex eh, F'dak li huwa stil, f'dak li huwa espressjoni ardita, kemm fil-qasam tat-teatru kif ukoll fil-poeżija, jiena kont kuġin tiegħu, jiena kont ħuh għaliex flimkien ħadna s-sogri tagħna sewwa sew minn żmien il-moviment Awmin Letterarju meta konna naħdmu spalla ma' spalla. Hemm U naħseb li allura il-mod kif jiena u Mario konna naraw id-dinja, mhux biss letterarja imma anke privata tagħna, dejjem fuq il-cutting edge, dejjem konna nieħdu s-sogri flimkien u Dejjem kooperajna, kooperajna flimkien u konna spalla għal xulxin meta kien jiġi l-kriżi ta' kritika u nuqqas ta' aċċettazzjoni mill-udjenzi tagħna u mill-pubbliċi tagħna. U naħseb li f'dak is-sens Mario u jien iddakkarna minn xulxin f'dik li hi espressjoni teatrali. u letterarja. Il-kontribut fid-dixxiplini letterarji u naturalment fil-espressjonijiet teatrali li ħalla wara ħmari huma legat importanti għall-kritika letterarja